Canu, cystadlu a chymdeithasu. Croeso i Ŵyl-ban Geltaidd 2026! Unwaith eto, Carlo yn Iwerddon sydd yn cynnig croeso cynnes i'r ŵyl. yn dod â'r chwe gwlad Geltaidd at ei gilydd. Ynys Manaw. Era! Cymru! Dwi'n wreiddiol yn Ysmôn ac yn bellach yn byw yn Carlo ers bron i ddeunaw mlynedd. Heddiw, yn stil yng ngwaith, fi wedi bod yma yn rhan o'r bred a da ni wedi bod efo hanol brosiectau yn ystod yr misoedd yn dilyn i fyny at yr wyl. Mae'n, mae'n wych gweld gymaint o bobl yma, mae'r glaw wedi dod, ond mae ma yna gymaint o bobl wedi dod, mae'r hwyliau yn uchel gan bawb. Ac mae'r corau wedi cyrraedd i gystadlu am deitl Côr yr Ŵyl. Ac mae yna gythraul canu rhwng corau Cymru! Rwan, ai hwn ydy'r tro cyntaf i Gor Meibion Caernarfon gystadlu yn yr Ŵyl Ban Geltaidd? Ie wir, anrhydedd. mwya ca'l dŵad yma a cymeru rhan. A 'dan ni'n rhannu gymaint dydan o hanes efo Iwerddon a'r Alban yn hanesyddol a e cherddorol wrth gwrs. A su' ma'r cystadlu 'di mynd? O ath o'n dda iawn dwi'n teimlo. Ond gawn ni weld bobol eryll sy'n roid y barn ar hynna 'de ond o'dd o'n brofiad da gweld gymaint o gora' gwahanol gamrywiaeth yma prawn 'ma o'dd o'n werth dod bob cam. Er mai cystadlu sy wrth galon yr ŵyl ma' 'na ganu ym mhob cornel, o Carlo? Ddaru ni ddod yn drydydd nos Fercher yn y canu grŵp traddodiadol. A wedyn, nath Liam ennill gwobr fach am ei cyfansoddiad yn y canu unigol traddodiadol. Ond mae'n braf dod i'r dafarn i berfformio yn hytrach na cystadlu. Mae'r pobl lleol yn lyfli a mae'r Cymry sydd wedi dod a cefnogi Maen nhw'n brilliant. Mae'n sy'n neis cael ymdrochi yn y canu fo'r core sydd wedi dod o Gymru ac hefyd efo rei o ledydd eraill fatha yr Alban a Iwerddon ac hefyd jyst i gael clywed yr ieithoedd eraill yn cael ei siarad so mae'n lyflu yndi. It has been one of the best weeks we can remember. Yym. The songs, the stories, the languages, the culture shared, the, the joy that people bring here is amazing. Ac wrth i'r diwrnod ddod i ben, mae'r wyl yn newid ger. A phob nos yn y Seven Oaks, mae'r llwyfan yn newid dwylo rhwng y gwledydd Celtaidd. A nos Wener, tro'r Cymru o fi. Gwyl fan Geltaidd i bawb di hon, o ben draw Môn Lawr i Gaerdydd, lawr i Aberteifi, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, i bawb. Mae'n wych bod gymaint o Gymry yn gweld bod 'na obaith bod Cymru a'r iaith a diwylliant yn cael dangos ei hun yn y byd Celtaidd. Ni'n cael sawl peth ma hyn. Partïon, Lofau Jones, Dylan Cernyw a Gwenan Gibbard. Bore, dawnswyr o fri. Dwi wedi cystadlu mewn um, sawl cystadleuaeth. Un ohonyn nhw oedd cystadleuaeth grŵp ac yr arall oedd uh, cystadleuaeth dawnsio newydd. Ond dim cystadlu heno, dim ond mwynhau. Ia, mwynhau. Mwynhau yn noson y Gymru. A chyn i'r Celtiaid ddal eu cychod am adra, mae un canlyniad ar ôl. Canlyniad Côr yr Ŵyl. ac allan o naw côr o'r chwe gwlad. Our adjudicators have awarded this prize to Lleisiau'r Cwm Côr yr Ŵyl Ban Geltaidd 2026. Ai hwn di'r tro cyntaf i chi ennill y wobr? Tro cyntaf i ni ennill y wobr anhygoel yma, ie. I ni wedi ennill y Côr Merched a'r parti Unsain yn y gorffennol a mae hwn yn eistedd ar y gacen i ni fel côr. Ni'n dathlu 30 mlynedd lenni hefyd, felly mae hwn yn beth, uh, beth mawr iawn i ni, ydy. Cwestiwn pwysica di, be da chi'n mynd i wneud i ddathlu? Parti! Ydw i'n cael dod i'r parti? O, croeso cynnes i chi. Dyna ni, llongyfarchiadau i chi! O'r llwyfan i'r strydoedd, mae'r Ŵyl Ban Geltaidd yn fwy na chystadleuaeth. Mae'n ddathliad o'r hyn sydd yn uno ni fel cenhedloedd Celtaidd. Slanshire.